Ha! Enti wontee?
Ahafo bunu ahafo, sunyane, district, kuro bi a wofiri wofiri hɔ a na wokɔ ɛɛ eh, bereku no ɛɛfrɛ eh, hɔ nsuatene wontee kuro no? TV station bi a aba hɔ no, yɛfrɛ hɔ Nsuatrɛman TV station. Biribiara bi wɔ hɔ. Na deɛ na wopɛ sɛ nkaebɔ wopɛ sɛ w'asɛm bi aduru aburokyire hwe a Nsuatrɛman TV station boa yɛfrɛ m sɔfo ata ɛhɔ a na mehwɛ ɛm nhyira sɛ bɛhwɛ Evergreen Classic. Ah.
Keep watching Nsuateraman TV. Kɔ so ara na monhwɛ Nsuateraman TV. Wei deɛ ɛyɛ ara yɛ die mu. Nsuateraman TV, number one.
Yo, ɔman adehyeɛ, ɛyɛ mo somfo Michael Ahen, dodoɔ no ara frɛ me Bingo. Ɛnnɛ yɛbɛpiem wɔ Takyiman. Ɛyɛ Nsuatwaman TV deɛ monim sɛ baabi pii a yɛbɔ wura hɔ. Ɛyɛ ɔsɔfopɔn kɛse bi a kyerɛ sɛ nneɛma a asɔfo no yɛ no boro adwene ne nteaseɛ so. Na dodoɔ no ara na ɛka ne ho nsɛm na ɔregye ntenenee. Ɛno nti na ama Nsuatwaman TV abɛpuem wɔ Takyiman ha sɛ yɛne sɔfo yi rebɛdidi nkɔmmɔ na yɛahwɛ nneɛma a ɔtumi yɛ ne nneɛma a ɔreyɛ. Ɛsiane sɛ sɔfo no deɛ ɔse ɔno ne gyedie wɔ nsuo mu, na nsuo na ɔde yɛ n'adeɛ. Ɛna ama ne ho nsɛm agye ntenenee wɔ ɔman Ghana mu ma kyerɛ sɛ nnipa bia bɛbi bia wɔka ne ho asɛm. Nti nnɛ dua yi nso Atraman TV abɛpiem wɔ Takyiman wɔ Sɔfo Nakakye. Yɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ baako mmienu na yɛahwɛ Nea otumi yɛ ne sɛnea ɔbɛkyerɛkyerɛ ma yɛate nneɛma bi ase, because nnipa dodoɔ no ara nyɛ dɛn nte deɛ ɔreka ne deɛ ɔreyɛ no ase. Enti yɛretwa yɛn ho aba na yɛba a, yɛne sɔfopɔn no bɛhyia na moahu deɛ ɛrekɔ ne deɛ ɛreba biara. Yo, ɔman de hyɛ sɛnea medi kan kaeɛ no ara. Ɛyɛ Nsratwaman TV, yɛbɛpiem wɔ Takyiman ha. Yɛbɛpue mu a, yɛne ɔsɔfopɔn yi a ɔregye ntenenee wɔ ɔman Ghana ne kuro ahodoɔ so, ne ho nti na yɛbɛpiem wɔ ha. Ɛnkyɛ mo bebree no yɛbɛkɔ ɔsɔfo yi nkyɛn, na yɛde deɛ ɛrekɔ deɛ ɛrekɔ biara abrɛ mo, na moahu sɛnea n'asɛm ne nsuo tumi no a ɔreka no teɛ. Ɔsɔfo yi ne din a yɛde frɛ no yɛ Rev. Agyei Kɔdeɛ. Agya, yɛma wo akye. Megye wo so. Na mpom mote sɛn? Ɔbɔadeɛ ada wo ma mo hoɔden paa. Yɛda Nyame ase, yɛda Nyame ase. Ɛɛ, ɔman no hyeɛ, ɛyɛ sɔfo a, hwɛ sɛ ɔmma Ghana. Yɛaso ankɔ adidie wɔ nneɛma bi ho a ama wagye ntrɛnɛ ɛsɛ sɛ obiara ɛka n'asɛm. Wobɛbie wo TV o, wobɛbie hefa o, social media hefa baabiara wagye hɔ nom. Ɛyɛ Rev. Agyei Kɔdeɛ ne hɔ na yɛabɛbɛdu nnɛ yi. Ɔsɔ, na yɛtete nsɛnsɛm bi a wɔka ne sɛ yɛ koraa yɛaso yɛate bi, nti ama nsuatraman nti yɛbɛpie mu ha ne sɛ, wo deɛ wo se anointing oil, ne saa ɔye ɔye nsɛnsɛm no, wo no wongye ndi, na wowɔ gyidie wɔ nsuo mu tumi, more than ɛyɛ anointing oil ne saa nneɛma no, eh, sɛn na wo woka fa ho? Ma me nna ase na me nkye atiefoɔ, eh, mɛkye atiefoɔ nyinaa, ɛm sɛ wɔn te me nka akye kakra, eh, wɔn se ɔbaako adwae na sɛ, eh, ɔmbaeɛ a, na ɔyɛ ne ho yie ɔyɛ ne ho yie saa ɔma mo hwɛ mo program biara wohwɛ a wohu sɛ me program metwa biara no ɛte nsuo akyi sɛ yɛ a nsuo ɛda hɔ yɛ a suta no nana wadaro ma ɛnyɛ na ɛda gya na yɛtwa na mmom yɛkyerɛ na yɛapagya yɛn nso yɛ afrika frankaa no ɛwɔ asɔfodie kwan so abibirem asɔfodie kwan so ne nka ne saa wahu da bi a wɔka ananton oil ananton oil Ano ntsen oil yɛ paa but me nua wobɛhwɛ mu no nipa no ɔyare stroke, anwa no ama ne ntsen mu asisi na wɔasan ama no ano ntsen oil sɛ ɔnkɔ nom na wo sɔfo no yɛ wo dini wopɛ nipa no aku no saa because eh, yɛka ne sɛ sɛ stroke kyi obi a ntsen no na mu asisi enti no te sɛ ɔyɛ exercise na ntsen no eh, sradeɛ no ma eh, emu biebie. But ne yasen ama no anointing oil sɛ ɔnsan nom. Ɛnyɛ biribiara na ɛyɛ anointing oil.
Wate aseɛ?
Adeɛ biara wɔ sɛdeɛ n'adeban teɛ. Ne problem bi a ɛbɛba no, ɛwɔ sɛdeɛ yɛ solve no. Na yɛreka tumi asɛm a, da a Nyankopɔn bɔɔ soro, bɔɔ asase, Ɔbɔɔ nsuo, Ntu kan Genesis one ma me fa Bible no na yɛn sua adeɛ. Mhm. Mepɛ adesua paa. Deɛ abibifoɔ ankasa no yɛn paa adesua. Ntu kan asɛm adeɛ no sɔfo aka no na ɔgye akyi. Ɛno aa. Ɛno aa. Wode mu a sɛbi wodidi afakyɛ me. Obi nka sɛ ne sɔfo nka nkyɛn sɛ yɛde agyanan ɛyɛ shoe yɛde yɛ mpaboa ɔbɛgye adi. Because no sɔfo na aka. Meanwhile na ɛnte saa. Ɔno nso ɔnkɔsua nhwɛ sɛ asɛm a sɔfo reka yi, ɛyɛ nɔkorɛ anaa ɛnyɛ nɔkorɛ. Nti me deɛ wonim hyɛɛ sei a, yɛbɛsua adeɛ. Memfa nsie o. Yɛbɛsua adeɛ. Ɛna me biribi ayɛ practicals. Deɛ mekyerɛ wo no, kɔ yɛ ho practicals hwɛ sɛ ɛyɛ nɔkorɛ anaa ɛnyɛ nɔkorɛ na hu difference a ɛwɔ yɛn ntam. Me deɛ, megya Bibirem nneɛma nyinaa di. Adeɛ bi a ɛwɔ Africa, spirit bi a ɛwɔ Africa biara, megye no di. Nyankopɔn na ɛde maae. Yɛnhwɛ adeɛ wɔ Genesis one verse number one. Bible no koraa, ɛno na ɛdi kan. Ma menkan kakra bi nkyerɛ wo. Atifi asɛm hɔ se, Adebɔ. Mfitiaseɛ no, Onyankopɔn bɔɔ ɔsoro ne asase. Na asase yɛ sakasaka ne hunu, na esum wɔ ebunu ani, na Onyankopɔn honhom butu nsuo ani. Saa term, na Nyame mbɔɔ nwura, daabi, na ɔmmbɔɔ nipa, daabi, ade a na wabɔ yɛ asase. Odi nsuo yɛ akwankyerɛ anaa odi nsuo yɛ adwuma anaa ɔbɛ kɔn dɛn ho sɛ obi kita nsuo de yɛ akwankyerɛ, ɔnyɛ ne ho nipa papa anaa ɔte sei anaa ɔte sei no, w'adi Nyankopɔn atɛm because in the beginning no hɔ na na ne honhom te. W'ate aseɛ? Hɔ nom na na ne honhom te ansa na asase spirit, asase spirit wɔ bible mu, eh, Revelation, adiyisɛm, toɔ verse number sixteen hɔ na asase spirit wɔ wo kan verse thirteen ni ba ɔsɛ ɔbaa bi nyankopɔn maa ne kɔdeɛ nkɛseɛ ne ntaban mmienu sɛ ɔmfa ntu mfiri ne problem mu otu a ɔkɔ naa pɛ ɛna wɔn nso dii n'akyi nti wɔn di n'akyi a ɔpɛ n'akyen no verse sixteen no ɔsɛ nanso asase boaa ɔbaa no na asase bue n'anum ɛmenee Asubɔnten a ɔtweaseɛ no pu firii n'anom no, hwan na ɛboaa ɔbaa no? Ɛnyɛ Nyankopɔn, ɛnyɛ anointing oil, ɛnyɛ sɔfo, ɛyɛ asase. Enti yɛn nananom nim nyansa. Wɔbɔ mpaeɛ biara, wɔde nsa anaa nsuo no kyere Tweaduampɔn, Ɔdomankoma, na wɔde ama asase ya. Asase ya, wo deɛ nie. Nsuo bi a ɛda mpɔtam hɔ, na wɔafrɛ no sɛ nsuo no so, wo deɛ ni. Na wɔafrɛ ne nananom samanfoɔ. Wokɔ Italy a, wɔn no, they believe in ghost nti wo pɛ woyɛ saint nti hwɛ roman som no mu a ɛfiri italy o rome nti no bohu sɛ st paul st francis st andrews st marys st obi awu ɔyɛ saint bɛyɛ me nana bɛma akɔwu na mefrɛ sɛ nana bɛma na deɛ boa me o na deɛ mɛdi kura de woyɛ bosomsom ni bɛsɛ italy ni deɛ ɔno kɔka sɛ st paul help me Oh ɔno deɛ ne deɛ no Nyame bɛyɛ sisiaa but yɛ yɛ deɛ ne deɛ oh bronsam ntumi nyɛ nso yɛ adeɛ baako oh but wa brande ne deɛ no de kɔ different level ama obiara agye atum de ate asɔre na hwɛ Roman agye baabiara baabiara na ano na me bisa asɛm bi oh hefa foɔ na ɛkuu Yesu yɛse Roman foɔ a na wode ka nɔkorɛ Italy foɔ bɛtena ase sɛ. Ɛ ɛ ɛ Israel fo bɛ tena ase Italy fo mbɛ kye ɔmo small boy bi na ɔmo nku no daabi sɛ yɛ te ha yi na ɔmo abɛ fa Ghana ni abranteɛ bi na nsɔtrɛma abranteɛ tuntum kama kama na Togo fo abɛ kye no sɛ mo abranteɛ no yɛ bɛ bɔ no asɛnnua mu deɛn na wayɛ ɔmo sɛ wayɛ nsɛnkyerɛnne nka Ghana fo bɛ te aseɛ ɔmo nte aseɛ. Enti enti Israel fo bɛ tena ase sɛ Yesu ayɛ nsɛnkyerɛnne nti no ɔmo de no aba Italy sɛ Italy fo mbɛ ku no na wayɛ bɔne anyɛ wo kurom na ɔmo bɛ ku wo adɛn na yɛ mma wakɔ wu wɔ Italy yɛ a yɛ nsua adeɛ. Wate aseɛ? Enti no, me, I believe in rivers. Megye nsuo honhom di paa. Ɛsiane sɛ Nyankopɔn bɔɔ adeɛ no, baabi a na ne honhom di kan te first, Ɛyɛ nsuo so. ɛyɛ nsuo mu. Da bi a me ne nipa rekasa a, meka kyerɛ no sɛ, Nyankopɔn, ɔnte asɔndan mu. Naano na video bi wɔ social media, sɔfo bi a ɔrefa ɔbaa wɔ asɔndan mu. Meka kyerɛɛ wɔn sɛ, It's true, obetumi afa no hɔ. Sɛ honhom biara nte hɔ. Honhom bɛn na ɛte hɔ? Honhom ntena hɔ. Ɛyɛ sika na wanya. Minim polisini bi. Ha? Wa, wasi asɔndan. Me papa a ɔtetee me, na ɔhwɛ papa no asɔre. Ɔnkɔ asɔre o! Wasi asɔndan bɛyɛ four. Bi wɔ Sunnwan, asɔre no bi wɔ Sunnwan. Ɔwɔ asɔndan no wɔ baabi baabi. Ɛna ɔno, mu bɛ graduati asɔfoɔ no a, na wabɛfa bi, na ɔde akɔto n'asɔre no, na ɔte fie. Nti, Sunday moyɛ asɔre no pon a na wɔde sees no akɔma no nti asɔre no nyinaa pon a na wɔde sees no wɔakɔyɛ sees no ama polisini no nti polisini no ne business a ɔyɛ ne sɛ watɔ asase te sɛ tekyim a na ɔbɛtɔ asase na wasi asɔndan na wapɛ sɔfo bi de ato ano nti no bosome so a na watua wo ka na awɔtwe no na wabɛyɛ sees nti ɔno nso ɔde ne sika bɛkɔ akɔtɔ taxi ɔbɛkɔ akɔsi asɔndan wate aseɛ nti no nyame honhom nte asɔndan mu hɔ Enti ma memfa ɛɛ wei nkyerɛ wo, baabi a Nyame honhom ɔte. Hmm, Nyame wɔ baabi a ne honhom te. Ɛɛ Psalm 46 verse number 4. Psalm 46 verse number 4. Ɔse asuo bi, nsuo mmienu. Ɔse asuo bi, ne mmomu ma Nyankopɔn kuro ani gye. Sɛ nsuo tano na ɛda hɔ yi, nsuo foforɔ bi bɛbɔ ne mu a, ɔno ɔmbɔ nsuo biara mu. Ɔno ɔmmɔ nsuo biara mu da, nsuo foforɔ na ɛbɛbɔ ne mu. Nti yɛmfa no sɛ ebia subin bɛbɔ ne mu a, na Nyankopɔn ani agye sɛ nsuo mmienu ayɛ dɛn? Abɔ mu. Good. Nti ɔse, asuo bi, ne mmɔmu ma Nyankopɔn kuro ani gye, Ɔsorosoroni ne tenabea kronkron no no. Nti baabi a nsuo mmienu bom no, hɔ na Nyame te. Ɛwɔ Bible mu. Nti Nyame nte asɔndan mu. Wode sɔfo a ɔse Nyame te wo asɔndan mu no, wofrɛ no a ɔse, Reverend, m'asɔndan mu hɔ no, hɔ na Nyankopɔn te, nti yɛ a bɛkyea no. Berɛ woba ha a, mɛtumi ama woabɛte aseɛ Nyankopɔn te a. Wate aseɛ? Yɛreba yi, yɛambɔ mpaeɛ. Ɛbɛ sɛ wɔakyerɛ biribi kakra sɛ ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ ansa na yɛastate adwuma. Ahaa, ɛno na ɛkyerɛ wo sɛ woaba baabi a tumi yɛ dɛn? Ɛwɔ. Enti, yɛn Abibifoɔ no, one thing ne sɛ, yɛmpɛ yɛn kurom adeɛ.
Adeɛ a ɛwɔ yɛn kurom no, yɛmpɛ o. Ghanani tumi firi ha na ɔkɔ TB Joshua o. Ɛwɔ Nigeria. Ɛwɔ Nigeria.
Adɛn a? Nigeria asɔfo no, wɔyɛ very powerful. ɔbɔkɔ South Africa na ɔkɔ Bushiri mu hɔ nom na ɔkɔ akɔyɛ asɔre wɔ hɔ na ɔasan afa plane na ɔaba. Wɔ aber a yɛ yɛtse Ghana ha, asɔfo wɔ ha o a wɔkitsa tum kama a ebetumi dze asɔlve problems but woyɛ ne kurom ni ne deɛ ɔmpɛ. Me me se enye obi se hwɛ wo paa ndɛ ɛso tanɔ nie ma me nsa bi na me nfa mane wo baabi a wo wɔ. Wonngye da! Meka m'asɛm nyinaa gu so sɛ mede nsuo yi rekɔma Nsuatreman TV o, mesrɛ mo momma deɛ wɔyɛ biara nyɛ kamakama na ɛnyɛ prɔmprɔm, I bet you ɔbɛyɛ because ne kurom ni no, wote Twi, wɔn nso te Twi. But ma menka sɛ nsuo wei ɛyɛ Jordan nsuo, nti Nsuatreman TV, mopɛ sɛ mo TV no yɛ kama, moba wei so biribiara kama a, mommɛgye Jordan nsuo no bi. Ahwɛ abɛkɔ akɔpɛ bosea aba. Hundred million koraa na obetua.
Yɛtɔn Jordan nsuo wɔ asɔndan mu. Ba me kyerɛ secret bi. Bi a ɔtumi sa asuotan no kakra na wanua mu na ɔde perfume asɔ mu na wakyekyere ho kama eh, wabrande no. Ɛyɛ Jordan nsuo. Sɛ wo nnim. Wonnim. Me nam sɛ ɛyɛ Jordan nsuo, wo nnim. Na yɛatɔn ama wo. Boɔ dendenden because ɔka sɛ tano nsuo a wompɛ. Na ɔka sɛ Jordan deɛ deɛ ahaa ɛne deɛ wobɛtɔ na ɛde price ato so five hundred million, two hundred million because sɛ mekɔ mefaa plane hai me ba manfa plane me car metu ya mabɛsa na mekɔ mbaa bi na mayɛ no kama kama Jordan menyɛ Jordan masa I believe in tano yes wone obi ɔsɔfo ɔsɔfo me ankasa yɛte wo ho nsɛm the way a na wo ho nsɛm kɔ no menya akyinnye bi wɔ me mu okay. Because na me so na me ne wo nyɛ adwen. Sɛ yɛne wo yɛ adwen a, anka yɛmma ha sɛ yɛne wo bɛbɛyɛ dɛn? Ɛreba abɛtoatoa adwen ne yafunu. Bisa w'asɛm.
Yɛba ha mfitiase a yɛba abɛtwa no, yɛtena ase wɔ nsuo yi, ɛyɛ Nanatano ho yi, yɛyɛɛ sɛ yɛbɛtwa a, amma. Ɛne yɛyii yɛ sim no nanso de hyɛ mu bio amma. Yɛsan yii memory card nanso de hyɛ mu amma. Etiefo me se ɛnyɛ easy o. Yɛ try several times. Sɛ nsuo nkyi na yɛte. Wodi turo a ɔbɛkyew. Saa. Wodi turo a wobɛkɔ akɔdu fie na mfe yɛ ɔya. Saa. Yɛ obi a okita nsuo ondi turo. Saa. Afei yɛne sɔfopɔn kasaeɛ sɛ Ɔsɔ, Sei ne sei na ɛrekɔ, ɔse monnya aboterɛ na yɛne nsuo nyɛ dɛn nni nkɔmmɔ. Ɔsɔfo yɛ akwankyerɛ kakraa sere ne nananom ne wɔn di nkɔmmɔ nsuo no di nkɔmmɔ biribiara yɛtwa to mu ara ɛsan aba. Ɛnyɛ easy o! Wohu sɛ nnora yɛbɛsrɛ kwan, nti nnora yɛbɛsrɛ kwan sɛ yɛbɛ bɛtwa video nnɛ, nti na medwene sɛ ebia yɛasrɛ kwan awie no deɛ yɛbaeɛ a yɛbɛtumi atwa, but adeɛ kyeeɛ no na ɛwɔ sɛ, ɛna nnɛ yɛ Yawda, Yawda ne Benada yɛ a yɛmma nsuo nkyɛn. Saa ahaa nti yɛeskapiiɛ. Wohu sɛ yɛsrɛ biara na yɛpae kosua no a na abutu so. Ansa na yɛka sɛ na yɛyɛ awa da bɛ yɛɛsrɛ baabi a wɔmfiri no kwan awa ntini. Yɛde bɔɔ hɔ a na fufuo no aba. Next week mɛkyerɛ wo kosua, adeɛ a ɛtumi yɛ nnipa abrabɔ mu. Obi a ahia no buruburoo a ɔnni sika anaa sɛ wɔabɔ no dua na fura ho koraa no, mekyerɛ wo saa adeɛ no next week na woafa kosua baako pɛ na woyɛ a, Ndɛ yɛka nsuo asɛm wohu sɛ kosua na ɛyi suo nsuo mu a ansa na cameras no reba good yɛkyerɛw saa adeɛ no pɛ na woyɛ a wobɛhu sɛ saa adeɛ kwan bɛbie na ablɔke no no nti kosua yɛde bie kwan papa wohu sɛ obi bɔ obi dua sɛ nsuo no nku obi a adeɛ a wɔde da no yɛ kosua na yɛde yi blockage. ɛfiri hɔ nom ahaa nti mɛkyerɛ wo me a mɛyɛ practicals no nyinaa wɔ ha next week na wankasa wode w'ani ahu bi nti sɛ ebia yɛabɔ odua problem bi adeɛ bi ablɔke wode ka bi wonnya sika ne saa nneɛma nneɛma wode nhaa wo ho mekyerɛ wo wie a watena fie na yɛ ɛwɔ bible mu o me saa kosua kwankyerɛ ne nyinaa ɛwɔ bible mu bible no bɛkyerɛ deɛ wode kosua yɛ a wo ho bɛtɔ wo ne biribiara ne nyinaa wɔ bible mu Bɛ nnɛ yɛka nsuo asɛm. Saa. Me ankasa nnɛ deɛ yi no, me ho adwiri me yie. Na ɔsɔɔ mpɛ sɛ mbisa asɛm baako bi. Bisa me asɛm. Wei a yɛbaeɛ yi, wei yɛ nsutene a ɛkɔ na ɛba. Correct. Mate sɛ asɔfofoɔ no bi nso to abula wɔ wɔn fie a ɛno nso wɔsa nsuo firi mu tɔn de ma amanfoɔ. Ɛno nso wo no sɛn na wohu no anaa w'adwene kyerɛ wo ho sɛn? Me, memfa asɛm nsie nnipa, wahu. Ɛɛ, abura nsuo no, Ɛyɛ.
But mɛtumi atu abura wɔ ha. Abura mmienu, baako bɛyɛ adwuma, baako nyɛ adwuma. Adɛn ntia?
Good.
Yɛwɔ adeɛ bi, yɛn nananom frɛ no sunsum, nti yɛtaa frɛ bi suman. Suman. Nti ɔyɛ suman no a, na ɔde ato nsuo no mu. Nti ɔyɛ saa adeɛ no na ɔde to nsuo no mu a, na nsuo no abɛyɛ powerful. Wo deɛ wodwene sɛ ɛyɛ normal nsuo. Ahaa, ebia asɛm ka o, asuo tam no na wɔayɛ no te sɛ suman, na wagyae atom, na wabɔ mpaeɛ, na wokɔ. Ɛno ano akata so. Enti wonya sa bi a, ade tumi no akɔtɔ nsuo no mu no, wobɛtumi ayi so ama ne ho atɔ. Bɛyɛ nnoɔma a abura mu nso a wobɛtumi ayɛ atɔn ama wo. Enti bi wɔ hɔ a ɔdi adanseɛ. Na ɛnnɛ sɛ nka obiara bɛtu abura wɔ ne fie. Na Ghanafoɔ abura bebree nni obiara fie. Ɛɛa, adɛn na ne deɛ no deɛ ɛnyɛ ɛnyɛ adwuma, na sɔfo no deɛ no nko ara yɛ adwuma. Da biara meka sɛ yɛ, yɛ, yɛwɔ adwuma bebree wɔ hɔ. Wate aseɛ but wo no yɛ yɛ adwuma ne sɛ bɛkɔ gyina so ndɛma abɔ mpaeɛ ayɛ akwankyerɛ sika ɛbɛba no yɛnfa nforo soro nkɔma nyame wate aseɛ hmm yɛde yɛ akwankyerɛ nti me yɛ ɛtɔ da a me meka nɔkorɛ kyerɛ nipa wopɛ afa wopɛ a mɛnfa nti sɛ sɔfo atu abura a woso sɛ woso atu abura wɔ fie nti wo fie abura no deɛ ɛnyɛ adwuma bɛ sɔfo no deɛ no nko ara deɛ ɛyɛ adwuma secret bi wɔ hɔ wagyae biribi ato nsuo nim ɔyɛ sɛ mahyira nsuo no so Ɛnna ɔse, Osɔfo, mesrɛ wo, me fie no, abura bi wɔ, behyira so ma me, ɛnyɛ adwuma da. But ɔno ne deɛ, ne deɛ, ɛbɛyɛ adwuma. Secret wɔ hɔ. Ɛno nti, ɛno na ɛyɛ a ɛma abura mu nsuo no bebree yɛ adwuma. Ɔsɔ, asɛm a woka yi, woreyɛ atwetwe nsɛm bi aba. Okay. Ɛsiane sɛ menim sɔfo panyin bi wɔ Ghana ha a, ɔno deɛ ɔgyina n'asɔredɛm ka wɔ ne TV station sɛ ɔwɔ nsuo sei sei sei sei wɔ hɔ, a nsuo no, yɛsɛ wotɔ bi na wonom anaasɛ wode yɛ deɛ bɛyɛ bi ɛyɛ adwuma ɛno saa no sɛn ɛnɛ sɛ ɔno sɛ ɔde biribi ato mu anaa ma meka ne sɛ me sɛ yɛ expose you obi no mempɛ because wombɛkaa me woka me deɛ a mɛka wo saa na m'asɛm teɛ but eh, wonkaa me a memfeel saa na medeɛ teɛ me mɛyɛ m'adwuma ɛtɔ da koraa yɛ yɛka sɛ ayarefo wɔ hɔ bi mu adwuma wɔ hɔ bi adwuma si- ne sikasɛm nkɔ yie bi awaresɛm nkɔ yie bi nso yare da hɔ a yɛhwɛ no Enti time a menya a medze kyerɛkyerɛ nyimpa sɛbe nyansa kakra ma ɔno so de aboa no ho akɔ no na mede expose a mennhu dɛ menya afir mu. But sɛ sɔfo bi atu abura wɔ ne fie, ɔakɔgye nsuo no bi, nsuo no ayɛ adwuma ama wo a, hunu sɛ ɛnnyɛ nsuo kɛkɛ, ɛnnyɛ nsuo kɛkɛ na ɔde ama wo because tumi wɔ biribi adeɛ no a ɔde ama wo no mu. Tumi biara nni mu a nka ɛnnyɛ adwuma. Ɛhaa, enti nnyɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ a na wahyira so. Biribi wɔ mu. Yoo. Mepɛ sɛ ɔte aseɛ saa.
Mate ase. Ɛɛ ama ne seɛ nkɔmmɔ no mu ayɛ dɛ na emu ayɛ hwam yie. Ɛyɛ takyiman ɛna nsuatraman TV abɛpue yi. Ɔsɔfopɔn a kyerɛ sɛ ɔregye ntrɛnee ɛwɔ ɔman mu ɛne afana bebree ɛna yɛne no ahyia yi. Yɛfrɛ no Rev. Agyei Ɔkɔdeɛ. Mese nsɛm a sɔfo no reka no me ara me ho adwiri me. Na mebaa ha mfitiaseɛ. Nsɛnkyerɛnne kakraa bi a ɛdaa adi ma mihuiɛ no ama mehu sɛ yes, nsuo tumi no ano ɔden yie ankasa ankasa. Ɔsɔfo, yɛbɛtwa yɛn ho na yɛba a, yɛhu sɛ sekan mmienu bi gu w'anim. Yɛbɛbisa ho asɛm.
Atiefoɔ, ahwɛfoɔ, momma yɛnna yɛn ho na yɛba a, deɛ ɛwɔ biara no, yɛde bɛtoa so. Yoo, ama adehyeɛ, yɛkɔdan yɛn ho na yɛasan aba. Ɛyɛ sɔfopɔn a yɛne no twe nkɔmmɔ yi, n'asɔre no din de Christ Paradise Church a ɛwɔ Takyiman ha. Sɛ wopɛ sɛ wo ne sɔfo didi nkɔmmɔ na wofrɛ no na deɛ ɛhaw ne deɛ ɛrekɔ w'abrabɔ mu biara no, ɔtumi boa wo na biribiara twa yie na ɛkɔ yie ma wo a, nɔmba a wofrɛ sɔfo a wo nsa bɛka no na no adidi nkɔmmɔ no nie, ɛyɛ 055 055 420. Four two zero five three three five five three three five wofrɛ sɔfo a kyerɛ sɛ ɔwɔ abadaeɛ ɛwɔ aboterɛ ne wobɛdi nkɔmmɔ na mo nkɔmmɔdie akyire wie no wobɛhu sɛ nkunimdie ɛbɛyɛ wo dea nti number no so na atwa gu wɔ screen no ase no wodeɛ frɛ sɔfo Na hwɛ deɛ w'ankasa bɛkɔ so ama wo. Ok, ɔso. Akra. Aha. Na yɛbaa ha yi, mahu nneɛma baako mmienu bi so a, ɛno nso kyerɛ m'adwene kakra. Mate. Mehu sɛ sekan mmienu bi gu w'anim. Ok. Na saa sekan wei yi, mehu ne sɛ tete no, ɛna nanom no, wɔkɔ ako anaasɛ wɔkɔ baabi a, ɛna wɔyi so sekan bi te sɛ sei.
Aha. Na sɔfo so deɛ, anka sekan sei deɛ, anka ɛbɛyɛ dɛn wɔ mu? Meda ase. Wahu sɛ wadi kan aka sɛ, Megye abibire mu nneɛma di. Yes. Mhmm.
Wei, ɛyɛ sunsum baako sekan no no. Okay. Yɛde yɛ akwankyerɛ.
Yɛn ha sɛ yɛnom no, yɛakwankyerɛ no yɛ mmiɛnsa. Yɛwɔ emergency, instant ɛna back to the sender sɛdeɛ aborɔfo no bɛka no no. Yeah. Ahaa, agya.
Saa na aba no nti nti sɛ yɛ so yɛn nyinaa yɛka bi saa. Saa. Nti no, woba a, afɔdeɛ no a ɛkita wo no ɛna ɛbɛkyerɛ anaa wo problem no na ɛbɛkyerɛ afɔde ko a wobɛbɔ. Nnɛ yɛn ankasa sikasɛm ayɛ den o. Nti no. Wo wo problem no na ɛbɛkyerɛ sunsum koro a yɛmfa no na yɛmfa nyɛ w'akwankyerɛ no ɛmfa mma wo. Nti obi wɔ hɔ a yɛbɛtumi ayi so sekan wei. Yɛde si gya mu. Okay. Nti yɛde si gya mu no a,
woahu sɛdeɛ ho no ayɛ no? Wow.
Yɛde si gya mu a, yɛmfa ntwa nipa, yɛmfa nku nipa, yɛde si gya mu. Nti wode si gyam a, yɛ biribi yɛfrɛ no ahwiesa na wosi gyam no na woahwie ahwiesa no agu so sɛ a na woresoma no sɛ adeɛ sei na mepɛ sɛ wokɔyɛ ma me. Wei na yɛfrɛ no back to the sender no. Adeɛ bi, obi ayɛ wo bɔne bi anaasɛ biribi no na yɛasoma wei no na ɔkɔ. Ɛna yɛwɔ kwan a yɛfa so a yɛne asuo so di nkɔmmɔ na ɛno nso yɛayɛ ho akwankyerɛ ama wo. Nti sekan no yɛde di nkɔmmɔ. Wohu ɛɛ Adiyisɛm, Revelation eleven verse number five. Ɔse, Na sɛ obi pɛ sɛ ɔha wo a, ogya mfiri w'anum mmɛmene w'atamfo, na sɛ obi pɛ sɛ ɔha wo a, etwa sɛ wuku no saa ara. Yesu na ɛrekasa yi o. Sɛ obi pɛ sɛ ɔha wo a, ogya mfiri w'anum mmɛmene w'atamfo, na sɛ obi pɛ sɛ ɔha wo a, etwa sɛ wuku saa nipa no saa ara. Ɛnyɛ physical asɛm na yɛreka yi. Bɛyɛ wo mpaebɔ na wo deɛ kɔ.
Sɛ nipa no sɛ mpanimfoɔ se aboa no wanhaw a ɔnsɛe ne bɔn nti no wei na ɛde sa mmoa bebree bɔn yɛ nipa bi wɔ hɔ ɔne mmoa pɛ wotunufo a wɔntie o ne nua kɔ so no ɛyɛ ne ya obi anya adwuma no ɛyɛ ne ya obi anya aware no ɛyɛ ne ya nti bi wɔ ɔtumi kɛsɛ sɔfo mede me ho bɛgya wo asɛm to me a mɛbisa wo
mɛbɔ afɔdeɛ sei ama wo na wabɔ no afɔdeɛ na me so mafa Bɔfoɔ, nipa bi a ɔbɛsɔre atia Nsuatɛmma TV no, fa no to fam. Ɔno deɛ ɔnyɛ obia bɔne, woso try sɛ wonyɛ obi bɔne. Ahaa. Nti no obi a ɔde wo bɛkɔ baabi sɛ wokɔ akɔku anaa wokɔ yɛ wo biribi no, nipa no ɔnduru baabi a ɔɔkɔ. Okay.
Nti no, me m'asɛm biara wɔ Bible mu. asɛm bɛ mɛma sɛ wɔde kan quotation ma nti mɛma quotation ɛbaa ke sɛ asɛm no sɛ na ɛteɛ nti sɛ nipa no wanhaw a wonka sɛ wobɛyɛ ne bɔne o saa mm ɛna sunsum mu sɛde sunsum mu asɛm teɛ no sunsum yɛdi asɛm mm yɛdi asɛm paa yɛdi asɛm wɔ sunsum mu Sɛ sɛ sɛ ne sɛn o sɛ meka sɛ yɛ yɛ yɛ man mu a ɛwɔ yi mm. wofom obi a na yɛ obi bɔne a ɔde kɔ mm. court na mo akɔ gyina na mm-hmm. mo aka mo asɛm wo a ɛbɛkɔ ama wo no fine wo a wankɔ ama wo no na deɛ ɛsɛ to na to mm. te sunsun mu asɛm di ɛne sɛn. sunsun mu no yɛwɔ onyankopɔn yɛwɔ nyankopɔn yɛwɔ nyankopɔn yɛwɔ mo ahodoɔ mmiɛnsa yɛwɔ onyankopɔn. Mm-hmm. O na ɛdi kan. Ɛna yɛwɔ Nyankopɔn. Ɛno, N, N na ɛdi kan. Ɛna yɛwɔ Onyankopɔn. Nti yɛn nyinaa kɔ yɛ Onyankopɔn, Nyankopɔn, Nyame. Nti nneɛma mmiɛnsa na ɛwɔ hɔ. Onyankopɔn, Nyankopɔn, Anyame. Nti Bible se Onyankopɔn gyina Nyankopɔn asafo mu bu atɛn anyame ntam. Wate aseɛ? Aha, nti saa nkurɔfoɔ wɔ mu no nyinaa no, wɔtena ase. Yɛmfa no sɛ saa nneɛma mmiɛnsa wei no, Nyankopɔn no, ɔno, Onyankopɔn no yɛ Krita. Nyankopɔn no, yɛmfa no sɛ bi a Yahweh, Buddha, anaasɛ Heros, anaa Krishna, anaa ɛɛ Tano. Wɔyɛ Nyankopɔn. Ɛna yɛwɔ anyame a ɔmo yɛ nketewa nti no ɔmo no ɔmo gye case no na ɔmo de akɔma ɔmo boss na ɔmo boss no nso de akɔma creator
na creator no aka sɛ oh asɛm wei no deɛ Nsuatremanfo di bem ɔmo di fɔ mo mpanishe ɔmo na ɔmo apanishe wo nti before a obi bɛbɔ wo dua anaasɛ obi bɛyɛ wo biribi no menim sɛ next two weeks anaasɛ mɛ mɛ yɛbɛba duabɔ so
ɛwɔ bible yɛbɛkyerɛ kwan a yɛfa so de bible bɔ dua nyinaa ɛwɔ hɔ ɛbɛkye nipa no nso. Woyɛ sure? Oh, me deɛ. Yɛbɔ, ɛwɔ Bible mu.
Wode next week anaasɛ next two weeks no, next week mese mɛkasa fa kosua ho. Ah, next week kosua.
Nti next week no, yɛbɛ, wode next week no kosua no, yɛbɛkyɛ mmienu. Mɛma ɔbɛyɛ fifteen minutes bi fi kosua no, na yɛde duabɔ no abɛwɔ no. Na kyerɛ, wate aseɛ. Yɛ obi wɔ hɔ a, woyɛ dɛn dua nkye no? Wode nsuo bia bɔ ne dua nkye no. Ei! Mm. Saa? Mm.
Sɛ wɔbɔ ne dua a. Ɛbɛka no te sɛ sɛdeɛ wodidi afa kyɛ me tɔlɛt no na wakɔ tɔlɛt. Ɔkɔ tɔlɛt no toatoa so ara te sɛdeɛ wafa afa duro no a, ɛno ara no asiane. Yɛfa akuma a wɔde pae gya, woahu akuma a yɛde pae gya no, na wakɔtɔ kukuo mu no, aboa bi, ne yam adeɛ no, menkyerɛ saa aboa korɔ, ne yam adeɛ no nko ara na wode anoa. Yɛwɔ ahaban bi na wode aka ho na woanoa. Nti ɛsi so no nyinaa, aben no a ɛsi so no na wodi. na wodi saa ara na wodi. Nti wotumi di nea wanoa no nyinaa wie a ɛnoa ano. Wɔmmɔ odua ma dua nkyew. Wow! Bɛ sɛ wɔmmɔ odua na dua no kyew a, ɛbɛka wo na wodi fam. Ɛka wo a, wohu sɛ dua twe obi a na n'afura yɛ kɛseɛ. Aha, wo ɛbɛka wo te sɛ deɛ wafa afaduro no. Wobɛkɔ tɔlɛt atɔɔtɔ ase na sɛ obi abɔ odua. ɛsɛ obi abu dwa no eti ɛno nso next week next week ana next week sɛ bɛka ho asɛm. okay yoo na ɔsɔ ɛɛm mehu sɛ me camera man ɔto me sign sɛ sekan na yɛ mmienu na ɔka baako ase na ɔgya baako wɔ hɔ na baako no ɛno so ne dwuma ne sɛn. wei no ɛyɛ katakye sekan no no yɛn fa ntwa hwee agye sɛ bi a yɛ twa aboa ɛde ama nsuo mu ahaa ansa na ebi a. yɛ yusu sika nti sika wei deɛ yɛn yusu ne basabasa ɛna yɛn fa mbɔ nipa. Mhm.
ara o sɛ o de bɔ nipa dɛn na ɛbɛyɛ. ɛɛ ɛte sɛ deɛ wabɔ ne dua pɛpɛɛpɛ. Mhm. anaa wode no ahyɛ wogyafo nsa ano no nti yɛn fa mbɔ nipa na ne sɛ wobɛtwe afiri mu no wahu wotwe firi mu apɛ na wode ba nsuom mhm. na sɛ yɛtwa aboa nti no ama so no ayɛ kakra.
Oh okay ɛnde wotwa aboa wie wotwa wie a na deɛ hyɛm wie apɛ na ɔde ato nti wei deɛ wogya fse kan yɛmfa ntwa aboa so mmɔ obiara mhm. nti apart from akokɔ ɛna ebi adwan yɛmfa ntwa aboa biara bi nso okay mhm. nti ɛno so n'adwuma a ɛyɛ no ɔsɔfo kɔ deɛ gya asɛm baako bi nso a yɛreba no yɛ kiriw no ɔde somaa me sɛ membisa wo no sɛ mhm. ɔte wo ho asɛm nyɛ nnɛ kɔhwɛ wo ada tv stations ɛkyɛ sɛ Hey, also we more hard you Ghana mm. found. I was saying you know ten ba. Mse say no, me pese me be ha asofo no. Nti asofo no munti amase amba back no. Sa. Kwa me fa me twe mu nyina ba Africa. Na ye nyina ye Africanism no mbeba. Okay. Mm -hmm.
okay. Me mission no. Me ni pa no se me mbisa wo say. Mm. ɔhwɛ wo videos bi ne adeɛ nsuo ho sɛnea nnɛ yɛte nsuo yi ho a mm. yɛdi nkɔmmɔ yi ɔsɛ memisa wo sɛ Na wankasa wode w'ani sei ahu nsuo no bi da anaa? Sɛ wode w'ani ahu spirit no bi, sɛ ebi a spirit no ɔyɛ kɔkɔɔ o, ɔyɛ tuntum o, ɔyɛ fitaa o, woahu bi saa da anaa? Um, spirit frɛ ɛnda fam. Ɛwɔ Bible mu o. Saa? Ma me fa nkɔ New Testament. Okay. Ɛwɔ Bible mu.
Mm. Wate aseɛ? Yɛwɔ kwan ɛfa so ɛfiri sunsum. Ɛwɔ Luke 2. Ɛɛ, verse twenty two. Hmm. Ɔsi na okay wei yɛ Yesu ekutwa dwan maa no. Ɔte aseɛ look ɛɛ mi ba mi maame ma quotation. Ah, ɔman ne hyɛ na sɔfo gu so a ɔpɛ correction no ɛ quotation no ama ayɛ deɛ di adwuma na wate deɛ ɔka ne deɛ ɔyɛ biara ase no yɛkae mo sɛ ɛyɛ nsuatraman tv so na yɛwɔ yi. Sɔfo gu so a ɔrepɛ quotation no na yɛrekyerɛ mo sɛ Nsuateraman TV so na yɛwɔ yi. Yɛbɛpue mu wɔ Takyiman a yɛne Ɔsɔfopɔn yi redi anobaabaeɛ ahu deɛ ɛrekɔ so biara because papa dodoɔ no aka sɛ ah na sɔfo deɛ ɔde nsuo ho yɛ dɛn sɔfo deɛ ɔde nsuo ho yɛ dɛn ɛnɛ wɔrekyerɛ yɛ nneɛma bi ama yɛate nneɛma bi ase ahu ne sɛ Africa yɛwɔ ade papa. Na yɛngye yɛn yɛ nneɛma no ndi na yɛn nyinaa yɛnka mbom na yɛmmoa na ɛntu mpɔn because ɔno n'adwene kyerɛ ne sɛ ɛyɛ aborɔfo no na adaadaa yɛn ɛwɔ nneɛma bi ho wɔn abutu nneɛma bi so ɛde bible ne nneɛma nneɛma bi a ɔno ho nsɛ wɔn asi ne ti ase nti sɔfo ɛyɛ sɔfo kɔdeɛ reverend ɔkɔdeɛ ɔkyerɛ sɛ ɔnka sɛ bi a bible no wei na ɛnyɛ owu but wɔkyerɛ sɛ yɛn Africa ha yɛn yɛ nneɛma no yɛ sen deɛ aborɔfo no de brɛ yɛn no nti yɛn kyɛre ho pii no yɛ kɔ sɔfo hɔ na deɛ ɔwɔ no ɔde atoa yɛ so. Ok saa yɛ quotation na na yɛ sen tumi sɛ no. Quotation na na yɛ fɛ no yɛ saa ka no. Ɔyɛ Luke hɔ no ma Luke two hɔ a baabi a na me kan na san yɛ hɔ a ɛ Luke two twenty five ɔsɛ ɛ na hwɛ barima bi wɔ hɔ a ɛ ɔfrɛ no Simon ɔka firi twenty one reba na kwan a yɛfaa so a yɛwoo ɛɛ ɛɛ yɛka ne sɛ kwan a yɛfaa so a ɛɛ yɛbɛwoo Zakaria ɛbɛwoo ne ba ne first born Zakaria yɛ sɔfo panin papa yi onya ba ne yere yɛfrɛ no Elizabeth ne ba panin yɛfrɛ no John ɛna ɛɛ Zakaria Akɔ ne ne yere akɔda. Zechariah anya hundred years, Zeka ɛɛ ne yere Elizabeth anya ninety years. Afei deɛ pa papa yi kɔwo a, te sɛ ɔfrɛ spirit na ɔne spirit no di nkɔmmɔ ansa na o spirit asɛm na me ansa wei. Ɔne no atumi akasa ansa na wɔanya ba. Na hɔ den time no, agye sɛ ebi a wo ne spirit no kasa one on one. na spirit no direct wo sɛ yɛ sei, fa sei si ha ansa na eh, John 1 verse number 14 ɔse Yohane adanseɛ kwan a yɛfaa so a yɛwoo Yohane ɛno no nti no Yohane yɛbɛwo no no Zakaria kɔfrɛ spirit yɛfrɛ no Gabriel ɔna ɛde spirit no din no ae ɔna ɛde no bae nti ɔde no bae na ɔbɛka kyerɛ Ee, Zechariah sɛ, Wo yere Elisabet nyin, na ɔbɛwo babarima, frɛ no Johane. Ɛna ɔse, Ah, mannya nante ye, me yere anya nante years, mannya hundred years, ɛbɛyɛ dɛn na wei aba mu? Ɔse, Nyankopɔn na asoma no, na sɛ woangye me anni nti wobɛtɔ mum. Ampa ara ne nua ne ampa, na Zechariah atumi atɔ mum for nine months, abosome nkron, wɔ abere a ne ba no nyem nyina, wantumi ankasa da. Enti spirit frɛ nna fam.
Sɛ wobɛfrɛ spirit a, agye sɛ woagyina yie. Sɛ wongyina yie a, akonta, mesrɛ wo, mfa wo post nkɔ hɔ sɛ wokɔ akɔfrɛ spirit. Na spirit frɛ no, ɛnyɛ adeɛ a ɛda fam. Zakaria koro a ɔyɛ sɔfo panin no, ɔfrɛ wieeɛ no, na watɔ mum.
Ɔno Spirit no kasaeɛ no. Deɛ nti a Spirit bebree wofrɛ wɔn a wɔn amanfoɔ mpɛ frɛfrɛ no, bi wɔ hɔ a wɔgye so says book of Moses, ebi a next week mede me deɛ no bɛba sɛ time ba mu a. Me me deɛ no koraa yɛ rɔba one no bi. Me me mpɛ paper one no. Me yɛ adeɛ a mepɛ adeɛ a ɛyɛ original. Mhmm wate aseɛ? Kwan a yɛfa so a yɛwoo no no yɛfrɛ Spirit. Nti yɛwɔ problem bi wɔ hɔ a gye sɛ wofrɛ Sunsum na ɔne no kasa. Ɛna most at times no sɛ ɔkoko nyɛ duru deɛ na ɔne nsuo bɛnante a, first one no ɔno wo bɛnante wɔ dayem. Nti ɔno ɔbɛkasa ho dayem dayem saa. Bi so koraa ɔtumi dane ne ho nipa ba physical na wadane te sɛ ebi a eh, papa yi first day a ɔreba no ɔna ɛda ha yi. Asɛm a nipa a ɔdikan ba me fie saa na me preach wɔ Asuta no na meka yi. Ɔba no me preach wɔ Aster FM. Na meyɛ watch night. Nti meyɛɛ watch night no nyinaa wieeɛ a, na mekasa fa nsuo ho nsuo ho. Na mamma obi akwankyerɛ ma no de akɔto nsuo no mu. Afei mewɔ hɔ saa mehwɛ sɛ man bi aba. Mebaeɛ, wɔbɔɔ pono mu a na mebue no. Ah, me, mepɔn four. By six na papa no te me kwan ano. Wonim sɛ woma me nna kakra koraa mpo. Ɛɛm, asɛm bi na mebɛbisa wo. Na mese okay. Sɛ o obi wɔ n'aduane na ɔmfa aduane no mma wo sɛ di, na wokɔfa aduane no na wodi a, wo so kɔm de wo, ɛnna woakɔfa aduane na woadi. Woayɛ bɔne anaa woayɛ papa? Ah, nti mete hɔ dinn mese, ah, asɛm bɛn na papa bɔdani yi bisa me yi? Bɛ na menim sɛ nsuo na adane ne ho saa. Nti, ah, obi wɔ n'aduane, kɔm de wo, woakɔfa adi. Nnipa no so mfa mma wo, woayɛ papa anaa woayɛ bɔne? Enti na me ara mente aseɛ. Meka sɛ, Wayɛ bɔne a, nnipa no, kɔm na ɛde no na wafa adi. Meka sɛ, Ɔnyɛɛ bɔne nso a, aduane no nso, yɛmfa nkyɛɛ wo. Wakɔwia na wadi. Enti mete hɔ saa, menhu sɛdeɛ me ansa kɔhye no. Nnipa no nso, ah, wɔhyɛ adeɛ bi basaa bi na wɔhyɛ hwɛase atare bi, ne ho fi bi. Enti, ah, biribi yɛ me sɛ mempam no koraa na wɔnkɔ na me deɛ menkɔda. Ɛnna mesɛ, Agya, sɛ kɔm na ɛde wo Ɛna wakɔfa adidie a ɛno deɛ ɛnyɛ bɔne. Ɔse saa? Ɔse aane. Ɛneɛ meekɔ o. Ɛna mese ah enti wei ara nti a wobaeɛ? Ɔse aane. Ɛna wanto correction a wokɔ? Ɔhwɛ no saa na wamene na ɔkɔ. Nti hɔ a na mesan kɔdae because of watch night no nti no. Deɛ mehwɛeɛ ara ne sɛ maba nsuo mu na mene no rekasa sɛ adɛn na woma obi ɔnngye me nni de akwankyerɛ aba abɛto nsuo no mu? Ɛna mese ahaa. Eti wo na abaa ha a w'anda ho adi na ɔse next time ɔbɛma obi aba nsuo no nkyen ama nipa no ngye me ndi ansa na ɔbɛba ha a w'aba ɛna me so yoo therefore da roma me nnim ne saa nka me a me ba mɛgyina mu ka mpo aba abɛyɛ nti no ɔmo ba a ɔmo tumi tɛn ne sɛ nipa fɔm na ɔmo aba nti ɔmo bɛ duru a ɔbɛtumi abɛsrɛ w'adeɛ dɛ ɔbɛsrɛ w'adeɛ na w'amma no a kɔ.

Na ɔsɔ, wonim, nneɛma bi so kɔ so wɔ yɛn man yi mu a, obi tumi, wotumi hyɛ obi a ɔnyɛ. Mhm. Anaa hu ne sɛ sɛbi o adrɛse ba saa, ɔbɛbisa wade a, mm. mate ne mpanyin nsɛm sɛ ɔbɛbisa wade a ɛno ano no, nsɛm sika ahye. Mm. Ɛne saa ne ma ne ma, ɛno so, ɛno so ɛ. Because yɛ mmesi dɛ ho sɛ, wei a ɔba yi, sɛ ɛyɛ papa o, sɛ ɔnyɛ papa o, mmesi mm. dɛ na mehu. Ɛwɔ hɔ paa, bebree bi wɔ hɔ a, hu sɛ spirit, sɛ the spirit teɛ no, Yɛ yɛ Abibirem ha no, bebree dane wɔn ho te sɛ sɛbe wɔn a wɔabɔ dam no ansa na wɔaba. Whether ɔyɛ good or bad, ɔbɛtumi adane saa ba. Wate aseɛ? Nti no, wo na ɛwɔ sɛ woma w'adwene mu da hɔ. Ɛnne sɛ mekasa mekasa, ebia woakɔ nsuo bi mu akɔbɔ mpaeɛ. Ɔbɛtumi adane ne ho saa ba. Wo maame bi, wo papa bi, ɔkita evil spirit anaasɛ ɔkita honhommɔne bi a, ɔno nso bɛtumi adane ne ho saa ba. But before a wobɛ give out no, bɔ wo mpaeɛ gu so. Oh, okay.
Wobɔ mpaeɛ gu so a, na firi w'akoma mu fa kyɛ sɛ, Wei deɛ, m'akoma mu fitaa na mede rekyɛ wo, na woaka wo, woabɔ mpaeɛ agu so. Hmm. Bi koraa wɔ hɔ a, wopɛ a, womfa, wosuro no a, fa to fam na ka kyerɛ no sɛ ɔmfa. Sɛ wosuro sɛ ebi a nipa no, wongye no nni, obi abɛsrɛ wo adeɛ, wose, Agya, aha, na wode ato fam, mɛnto mbɔ no. Hmm, bɛ wode, wode to fam a, wose, na wafrɛ akoraa bi sɛ ɔmmɛfa mma no, anaasɛ wo ankasa wode hyɛ ne nsam direct sɛ deɛ ɔbɛtwe Nsɛm sradeɛ no nyinaa. Rev.
Sɛ wokyɛ nipa no adeɛ na wode to fam no a, dɛn na ɛbɛyɛ? Sɛ wode to fam a, asase no, ahonhom a ɛwɔ wiase nyinaa, apart from angels, sɛ wɔn na wɔsi a, wɔsi nsuo mu anaa wɔsi dua so. Ɛna nsuo no koraa ɛda asase so. Dua no nso koraa ɛsi asase so. Enti no, powers no nyinaa gyina asase no so. Enti wode to fam a, ɔno koto na ɔfa a, ɛnkɔ baabiara biom. Wangye amfiri hɔ. Ɔgye firi obi foforɔ hɔ. Enti saa adeɛ no so wontumi nyɛ no hwee. Oh, okay. Mm-hmm.
Nti sɛ me menhu yi a, mɛka sɛ agya memfa sika mma nipa o, te sɛ mede tu fam na wafa. Woka sɛ wontumi dan ne nyame yɛ adom a yɛbɛhyia. Okay. Na yɛtwa so.
Bɛ mede tu fam a, ɛneɛ fa na wafa na wokɔ. Nti wohwɛ me a, ɛno so yɛ a fa to kotokuo mu, fa to w'adwene mu. Sɛ wohwɛ na nipa no wosuro no a, wode fa to fam. Agya, ɛneɛ woyɛ te sɛ deɛ wotwa me na na agya mento mmɔ o, wei deɛ kafra. Na ɛhɛn, fa na yɛ a wode atɔ aduane. Ɔkoto na ɔfa pɛ. nyɛ hwee biem, ɛntumi nkɔ baabiara, anaasɛ Nyame a wogye no di no, obiara ne Nyame a ogye no di, Nyame a wogye no di no, bɔ ne din bɔ mpaeɛ gu so sɛ, Agya, adeɛ yi na mede rekɔ akɔkyɛ o, mma wɔn nyɛ me sei, mma wɔn nyɛ me sei, na fa ma. Asa. Yoo amanfoɔ yɛgu so a yɛrehwɛ Nsuatraman TV. Me se pick number no kɛkɛ na me ara deɛ mɛhunu no abɔ me tɔfa. Pick number no. Hwɛ screen ase, number na etwa gu no. Frɛ Rev. na ɔne nni nkɔmmɔ. Na wo problem biara nni hɔ a wode bedu Rev. anim a, kyerɛ sɛ wo ho nyɛ dɛn? Ɛntɔ wo. Anaasɛ Nyame nti ontumi nsɔlve wo ma wo. Problem biara nni hɔ. Sɛ wowɔ ama no ne yɛ wowɔ he, wodeɛ frɛ no na ɔne nni nkɔmmɔ kɛkɛ. Number no so ɛwɔ WhatsApp, Rev. Meboa? Mpakyɛw aane. Wo frɛ no pɛ, nkɔmmɔdie, biribi biara no ɔbɛma wo ho ayɛ dɛn? Atɔ wo. Rev. Agya.
yɛgu so retwetwe nkɔmmɔ na ebi si mi mbisa o because meba no ɛnam sɛ ho nsɛm ogye ntɛn ne nti ne sɛ questions amanfoɔ de ama me deɛ sɛ meka sɛ yɛka ho asɛm koraa ahwɛ anɛ yɛnyɛ dɛn mm. yɛmfiri ha na yɛayɛ dɛn yɛakɔ ebi si mi mbisa ho sɛ wɔasɔre no mm. tɛkyiman ha nko ara na ɛwɔ mm. anaasɛ ɛwɔ mmeammea yɛ anaasɛ sɛn na ɛteɛ wɔn sɛ first time wɔ royal tv ansa na covid na eba nti na kumase yɛ culture center bɛsi sɛ yare no baeɛ no menkɔ hɔ biam Ɛna Kenya ase I have Kenya ase number two ahaa Alabama hotel no akyi asɔre no bi wɔ hɔ ɛna Techiman aboɔ so Baasar hene fie no akyi asɔre no bi wɔ hɔnom nti sese two branches wei ɛna ɛyɛ adwuma ɛna sese no ankasa no ma enter into business kakra Okay. Eh, sese Techiman ha deɛ the biggest media school ɛyɛ Kɔdeɛ Media. Oh, okay.
Ahaa ɛna yɛwɔ kɔdeɛ security nso wɔ hɔ ɛna yɛwɔ kɔdeɛ construction ɛwɔ hɔ nom ɛna ɛɛ construction yɛwɔ yɛyɛ road construction ɛna building construction ɛha ne nyinaa yɛ kɔdeɛ dea ɛna gya yɛ ha ase yɛyɛ business nso nkakra nkakra. Ɛɛ ɔsɛ ɔnum bi mm. mi ntwa wano mu okay.
ɛwɔ mu sɛ yɛ di nkɔmɔ ba mm. na waka asɛm bi a ɛboa nipa yabra bom mm. because nipa bebree naa pɛ media school media school mm. yɛn ba hɔ kakraa bi okay. Wo media school no sɛn na moyɛ mo nneɛma teɛ ne sɛn na mo nneɛma te ankasa ankasa? Well media no yɛsua radio so kasa, TV so kasa, yɛayɛ aka mpo a yɛkasa yi, yɛsua program hosting sɛdeɛ wototototo questions no aha yɛsua ɛno nso yɛfrɛ no program hosting yɛsua ɛno nso yɛsua media law and ethics adeɛ biara about radio ne TV deɛ yɛsua bi wɔ hɔ nom. anything nti baabi a wobia no how many months or sɛn sɛn na mokɔ six months for diploma oh, okay uh, nti woba six months no first three months no mobɛyɛ uh, theory yeah. na next three months no maba bɛyɛ practical so ɛnde yɛwɔ practical studio mɛsɛnde ama wo yɛna woma atiefo ahwɛ bi yɛ studio no yɛ kama ɛna yɛwɔ online radio oh, okay. eh, kɔdeɛ radio online okay. yɛbɔ nnwom paa wɔyɛ programs yɛ biribiaa wɔ hɔnom ah. nti wobɛtumi atie ɛwɔ hɔnom so Mate. Na mo mo dial no yɛ de sɛn? Ɛɛ, wohu sɛ online radio no, wokɔ ɛɛ Modern Ghana Modern Ghana. na wakɔ akɔwura mu Wakɔwura mu, na okay. wa- watumi atie bi. Okay. Aha, ɛna wokɔ ɛɛ yɛka no sɛn Play Store nso a na wobɔ Kɔdeɛ Online Radio a, aha, ɛbɛ pɔpe aba Oh, na okay. wa download ato wo phone so. Nti baabi a wopɛ sɛ wotie biara no, ɛna yɛyɛ nkyerɛkyerɛ no bebree wɔ hɔ. Ɛwɔ hɔ no, Aha, nti no okay. tam biara no wopɛ sɛ wotie bi a, wobɛtumi Wobɛtumi akɔtie. Mhm. Yoo, yɛsan twɛn ho kakra bio a, ɛɛ, ɛyɛ Ɔsɔfopanyin a yɛne no redi nkɔmmɔ yi Ɛnɛ nsɛm bi a ɔreboroboro so no, mese ano ɔden. Afei na mama gye nneɛma bi adi sɛ ɔretrɛnde saa no, ɛnyɛ me nwanwa. Ɔsɔ sisi ara sɛ obi ho mfa no, obi yare impromptu dendendenden na sɛ yɛntumi mpo mfa no mma ha a,
Esiane sɛ ebia ɛkwan no nti, sɛ ɛkwan no wɔ, ebia ɔwɔ Nkran na ebia adan mu ma nti owu ara ni, na yɛanya wo namba yi na yɛfrɛ wo a, deɛn na wobɛtumi ɛyɛ ɛde aboa nipa no? Ok, wohu sɛ da bi a me ne obi ɛkasa, meka sɛ yɛyɛ abibifoɔ, bɛ yɛato yɛn nneɛma bi atu agu, yɛbrɛ. Wo yare na wombɛn me a, mɛbisa wo Nyame din. Obiara wɔ ne nyame o. Obiara wɔ ne nyame wɔ hɔnom. Enti wokan Mika four verse number five a, Mika four verse five, ɔse, Aman no mu biara nante ɔnoaa ne nyame din mu. Enti nsoaterefoɔ nkoaa wɔn wɔ mu nyame wɔ hɔ. Enti mebisa wo, bɛɛ wonim sɛ ebia onyame din na mebisa wo. Enti mebisa wo wie a, na magye wo Nyame no din, na mede akame me deɛ no ho, na mahwɛ baabi a yareɛ no firi baeɛ, deɛ mede ma wo a yareɛ no bɛkɔ, na maka abom. Enti ɛwɔ sɛ mema no wo a, mɛma no. Metena ha yi ara na meyɛ nea ɛbɛyɛ yie a, mɛtena ha yi ara na ayɛ yie.
Wow! Ɛɛ Ɔsɔfo, Agya. wo final word a wobɛka de akyerɛ amansan ne wiase ne obi biara a ɔhwɛ wo biara. Hmm, mate. Mɛda ase.
Obi a ɔhwɛ me biara no, yɛyɛ Abibifoɔ, fa ɛno to wo tirim. Yɛnyɛ Aborɔfo. Enti momma yɛngyae aborɔfosɛm na yɛmmra Abibirim na yɛmmɛyɛ yɛn Abibisɛm. Ɛbɛboa yɛn ankasa. Woate aseɛ? Ɛbɛboa yɛn pa ara. Enti deɛ ɛdi kan, deɛ ɔyare, yɛte ahaban, yɛsrɛ ahonhom a aka sɛ wɔnsa no yareɛ. Bi koraa a wɔkyerɛ, wokyerɛ yareɛ korɔ a, wɔbɛkyerɛ ahaban korɔ, anaa wɔbɛkyerɛ ade korɔ. Ebi koraa na ɛyɛ mmusuo bi na yɛato abɔ wo na yɛakɔyi afiri wo so na wo ho atɔ wo. W'adwuma ne wo sikasɛm na ɛnkɔ yie a, yɛsrɛ sɛ sika mmra wo nsam. adwuma mmra na yɛ kwan a ablɔke blɔke no na yɛ abue de ama wo bi nso deɛ yɛ awoɔ ne awadeɛ ɛno nso yɛhwɛ bɛɛma no ɔnda fie ɔbaa no ɔne obi na ɛte ɛne deɛ ɛɛ next week ɛbɛba hɔ yɛwɔ haban bi wɔ bible mu bi kura bi si wɔ afikyire mm aha Jacob na ɛkɔ tee saa haban no sɛ ɔbaa no se ɔmpene da anaa bɛɛma no sɛ ɔmpene da a na yɛnya de saa haban no ma wo anaa saa adeɛ no ma wo na ɛde yɛ akwankyerɛ pɛ Da a Jacob de kɔ bɛn eh, yɛde yɛ Jacob a pɛ Jacob ne saa baa no kɔ dae ɛwɔ bible mu oh, okay. next week ne asɛ yɛ brɛ no ne nsuo na ɛba no nti no medu bɛsi yɛ sɛ nom nsɛm wɔ hɔ nti mengyae nsuo atrɛ hwɛ hwɛ nsuo atrɛman tv every week yɛde video bɛbrɛ me deɛ mepa adesua wompa adesua wo ne mentumi nante nti bible wei yɛastarte sei na yɛstarte genesis 1 verse 1 yeah. afei na yɛkɔ yɛba bɛwie last ɛwɔ revelation ɛwɔ bible wei ara ho nti di makyi na yɛnkɔ Ah ɛna problem biaa nso a ɛwɔ hɔ no wo deɛ just call me sɛ papa problem sei na ɛwɔ hɔ we believe in rivers ahohom wɔ mu papapapapa a ɛbɛ solve problems nti no wo problem biaa a wo wɔ no a wabɔ so mpaeɛ abɔ nsɛm abɔ mpaeɛ a ɛnkɔ no wo deɛ try me and see sɔ me hwɛ sɛdeɛ Nana Akufo Addo kaa no sɔ me nso hwɛ na yɛn hwɛ baabi a susan ɛde bɔ ɔde san bɛfa menim country biaa a wɔ so wo deɛ just phone me na yɛn di nkɔmmɔ. na yɛnhwɛ de Nyankopɔn bɛyɛ. Menim sɛ biribi papa nso bɛfiri Nazareth aba. Amen.
Yoo, ɔman adehyeɛ. Ɛyɛ Nsuatwaman TV nnɛ yɛbɛpue mu wɔ Takyiman ha. Yɛne sɔfo kɛseɛ pa ara, ɛyɛ Rev. Agyei Kɔdeɛ ɛna yɛbɛtwetwe nkɔmmɔ yi. Kyerɛ sɛ, deɛ yɛn ankasa koraa yɛde yɛn ani ahu no, yɛdi papa no ho adanseɛ straight. Baabi biara a wowɔ biara, wiase biara a wowɔ biara no, wo haw, amaneɛ, kɔdaandaa biara, wo deɛ frɛ sɔfo na hwɛ deɛ ɛbɛsi. Esiane sɛ yehu sɛ tumi yi yɛ den wɔ hɔ, yɛnkyɛ ho bebree no, wohwɛ screen no ase a, ɔsɔfo namba gu hɔ nom. Wobetumi afrɛ no na ɔne adi nkitaho biara a ɔpɛ sɛ ɔne no di biara, na biribiara besiw yiye. Sɛ ɛyɛ awaresɛm oo, ɛyɛ akwantuosɛm oo, ɛyɛ sɛ abusua no mpo na mowɔ problem bi wɔ hɔnom a, Mofrɛ sɔfo a, ɔba abɛboa mo, na biribiara akɔ yiye. Yɛda mo ase sɛ moaka yɛn ho abedu nsɛɛ mmere yi. Nyame nhyira obi biara. Afei so, yɛn main sponsor baako a kyerɛ sɛ ɔbɔ yɛn akyi dɔm yɛ Bawsu Photo Studio, ɔwɔ Nsuatrɛ. Sɛ wopɛ sɛ wedding ho nneɛma nneɛma, biribi biara, Bawsu wokɔ a, ɔbɛyɛ ama wo. Afei so, best camera man baako yɛ Director Bawa. Wopɛ sɛ ɔbɛtwa wo video, wo deɛn, biribi biara, Director Bawa nso wɔ Nsuatrɛ, wohu no a, ɔbɛdi ho dwuma ama wo. Yɛda mo ase. Nyame nka mo ho.